Tusun ke lapan puluh dua kitai ke sekali tu. Au enti kita beda agi nekan butang subscribe tauka lengan nya peninga. Butang mirah ke ba baruh video tu. Enti agi mirah dipeda kita, nya reti iya bedau ditekan. Tekan meh peninga ke tanda kita nyukung channel kita Iban. Ketana kita nyukung channel Tapang Bekumbai. Enggau pia mega anang enda ingat tekan mega luching ngambika kita enda tinggal. Enti aku bisi datai enti aku bisi nampungka kitai cherita tu. Au ngambi kena masa ujam kitai ngambi kena betangguh mega peninga. Nyadi begitu meh bunyi tusun ke lapan puluh dua. Cherita Langkau Umai Oha Langkau Umai. Au ninga nya Chris Kuning kelabuh ko Geringu en tadi. Dia deh dom lalu ngasoh Geringu tu nyuwa ngagai iya. Chris kelabuh nya tadi. Laban Chris nya keno ko jerita. Nadai tau diperaka. Keris nya mega nadai kala nemu. Labuh kediri enti nadai orang negu, enti nadai orang ngachau iya. Iya geringu, oh geringu. Iya ni sarung tadi enda dibai dikitu? Iya diku Duam nanyaka sarung keris iya nya. Ih, agi dian tadi dua magi dian. Agi kait dian sarung tadi. Isi tu aja kelabuh tadi dua sarung iya agi ba pun tiang dian. Pia deh ko Geringu. Madah ke sarung keris inya tadi agi ba pun tiang. Nya mereti iya keris kuning tu dah dua min tadi. Ngemansur ke diri ari sarung iya empu. Tu sarung iya agi ba pun tiang sida iya. Au nya nyebut baru aku peninga nyadi keris kuning taja keris tu nadai ba budaya kitai Iban tang maya ka amat keris kuning tu ama amat bisi agi mega di ibun kitai Iban nyentuk ke sehari ito taja pia aku nadai ulih madah sapa tau ke dini. Menua orang ke ngembuan keris kuning nya. Au nya meh udah geringu tu nyua ke keris kuning nya ngagai tudah Duem. Dia deh Duem dulu agi ngetu mata keris nya. Udah nya lalu dengkah iya keris nya tadi ba atas pala iya. Meda pendiau keris nya bekenya, dia Duem belabuh nanya mai ati. Laban nadai kala nemu Chris nyetau ngelabuh kediri. Nadai mega iya kala ninga Chris nyetau nemu ngemansut kediri ari sarung iya empu. Enti Chris nya bekenya, endang sigi bisi utai. Engka bisi kini utai ka dipadahka Chris nya ngagai sida dua mentua sebilik. Taja pia nadai kitai nemu. Engka semina dua mentua aja nemu laban iya ke ngempu. Keris kuning nya. Aki Geringu endang sigi orang sut empu. Sigi orang ke jenaka empu dapet tuai orang nya. Ngai badu-badu iya muka bungai nya dia. Nya meh dikumbai ni Geringu sut. Dikumbai ni Geringu minta puji nya baru aki Geringu tu badu muka bungai. Tu salah meh bungai ke dibuka iya. Udah ke ninga ini Geringu madah minta puji. Nyau sumbang melangkah iya pia kenu ku orang. A peda memunchung mulu aki geringu baka mulu itit. Udah ke ninga ini geringu madah kia suwet, udah iya ke ninga ini geringu madah kia minta puji. Nyau lelintu manta tudah tuai nyemerening ni geringu. Iya ini geringu temelut ke mata. Nya baru aki geringu tu ngelepon. Kumbai ai ni geringu nya. Sigi orang ke mangai amboi ni tuai nya. Amat leh bulu aki geringu laban tudah ini geringu nya. Au nya meh malam nya. Kira aku tumu sida sebuah ti enda uah. Aki Geringu nyudah mepulai ngagai penyinduk iya empu kin. Sekali dua aja iya ke tinduk enggau bala uchu iya. Nalah angai ke danu ini Geringu legi. Enti enda kiruh enti enda kibuh kini Geringu pia ku Aki Geringu. Engka amat ke ni utai ku aki Geringu nah dai kitai nemu. Au nya meh kenu ku jerita malam nya. Dia dek Dom telalu bisi mimpi. Dia dia ngasai kediri bediri ba tuchung bukit. Iya pena nemu bukit apa, bukit nama endur iya maya nya. Au dia nyadi peda iya apai tuai siko. Tinggi serta besai apai tuai nya. Mansang ngagai iya kia. Apai tuai nya endang sigi ngelala deh tudah dom. Nya mah apai tuai ke meri dom keris kuning nya suba. Bisi ba cherita mansai apai tuai nya meri dom keris kuning. Tau didinga cherita nya peninga enti kita empai ninga cherita mansai. Ya wat. Amat lama tua udah enda betemu nih wan. Munyi ku aku. Tua sigi enda betemu ngapa. Enti nadai kebuah enti nadai utai dipadah. Nyadi ngambi dih nemu wan. Keris tu tadi. Sigi enda labuh ngapa enti nadai kebuah. Ba iya dih nemu engkah keris tu batang pala dih tadi. Enti pia nadai aku nemu madah ke dei. Nama utai ke nyadi nama utai ke udah nyadi. Ngambi dek nemu dek diatu wat benung ba bukit selindung. Enda semua orang ulih kita enda semua orang mega ulih ngenatai ke diri ngagai bukit selindung. Enti enda minta pemena ari kami ke nguan bukit tu. Nah, semua orang mega kala dibai kami ngagai bukit tu, Wan. Enti orang nya enda ngembuan ati ke lurus ati ke manah, sigi nadai ulih ngenataika diri ngagai bukit Selindung. Nyadi aku mai di kitu laban bisi utai ka dipadahka aku ngagai dek Wan. Nya meh ngambi idi nemu semua utai ke udah nyadi. Pemulai diari seberai nyin tadi, dia dilalu dititih ke utai indai tuai nya. Datai di ba rumah kita ditu tadi, dia Chris Kuning tu hari tadi bendar lama begetal. Laban utai ke nitih ke dinya majak amat, ka tama ngagai bilik kita tu. Nya mih iya udah nya, bisi didinga bisi dipeda kita ngelabuh kediri. Labang keris ku niang tau ka murung. Utai ke nitih ke deh nyata deh wan. Nyadi utai nya endang siga agi bedau. Siga agi bisi iya sebelih dia wan. Laban iya agi ulih nsiung bau deh. Nya mah endang enda ingat wan. Enti kitai tama tau ke mansang ngagai rumah orang ngagai bilik orang. Dia kitai enda tau sengapa lalu tama. Enda tau enda ngangau dulu. Enda tau enda madahka diri dulu. Sebedau kitai nyingkang kaki tama ngagai rumah orang tama ngagai bilik orang. Anang lalu tama anang lalu mansang ngapa ngagai bilik orang wan. Laban utai orang enda semua iya ka meda kitai. Ba iya bilik kita bisi utai nyaga nyedia. Nya meh mangkuk ke dipegai tudah gentung tadi tau pechah kediri peda kita. Laban bisi utai ke diengkah orang ba mangkuk nya wan. Nya meh pesan aku. Enti ngagai rumah orang enti ngagai bilik orang kita anang enda bejimat. Anang baka utai ke udah bisa amat bisa pengaruh orang nya wan. Sigi pengaruh munuh nya. Pengaruh chiping semalam enti nya ukai pengaruh munuh tentu mangkuk enti ade sigi enda pechah ngapa. Enti utai orang nya enda bisa iya utai ke ba mangkuk enti ade deka pau-pau enda lalu pechah laban utai nya bisa meh mangkuk enti ade tau dipechah dipeda kita. Nadai orang bukai nya wan. Sigi orang ke ngemerih kaki deh nya nganjung utai baru. Iya sigi enda puas ati iya wan laban kita sebilik nadai apa nama dipeda iya. Taja pia aku ngai nyadi nyebut ngai nyadi madeh ngagai kita sapa orang nya nemu kita ila wan. Nai ibuh aku madeh. Bejimat aja kita anang enda bejimat ngereja semua utai. Nyadi dek anang gua ai pansut ari bilik kita nya wat. Dinga dek memanah. Angkat dek tu legi lalu buka semua baju tanjut dek wat lalu belubah-lubah di nuju bilik mandi kita. Nadai tau malik ke belakang enda tau mega nikal baru. Datai ba bilik mandi lalu terus mandi di legi wan. Taja ari maya nyampai tawas laban utai nya agi bisi sebelah rumah kita dia. Kingat pesan aku, anang enda bejimat lebuh kita ke mindah, lebuh kita mansang ngagai rumah orang tauka ngagai bilik orang. Enti orang ke bisi utai, dia utai orang nya deka nganu kita. Nya meh kita enda tau sengapa tama enda tau aja sengapa mansang ngagai bilik orang. Enti semua utai tu ngai nyadi, enti dia agi ngasai kediri enda dapat wan. Enti utai enda ulih diperubat ngena keris kuning nya, dek tau ngenatai kediri ngagai Bukit Selindung. Lalu mandai deh ba ai bukit tu. Ngambi ke semua utai ke ngachau. Semua utai ke ngemedih deh nya deka suman. Enti deh udah mandi ai ba bukit Selindung. Enti nyema deh kitu. Deh natau namai piring sekali lapan. Engkah ba kaki bukit enggau siti mega dibai deh ngagai tuchung bukit tu. Nya ku aku tadi enti utai enda ulih diperubah keris deh nya. Enti agi ulih diperubah keris deh nya nang kitu ngapa. Semadi utai enda ulih aja. Anang enda ingat ke semua utai dipadah ka aku. Ya dani deh wan. Mimpi deh tau. Ya deh ku apai tuai nya. Lalu nyuak ke dom keris kuning nya. Nya mengujung ke tudah dom tu lalu dani. Nya mia baru nemu diri ke bemimpi. Nya meh kebuah keris kuning tudah dom tadi. Tau tang ngemansuk diri ari sarung iya empu. Laban iya sigi bisi utai dipadah. ngagai sida dua menti iya tau ngelabuh kediri. Nya meh jam iya nyang ka bisi satu pagi kenu ku jerita ninga nya mimpi iya madang ngasoi mandi dia dua menadai petangguh agi. Tak lalu ke ganjing tudah tuai ba bilik besai nyedia ba iya ke nadai orang meda enti bisi orang meda amat malam hari. Au belubah-lubah meh iya mansang ngagai bilik mandi. Enda tau malik ke belakang enda tau nikal nitihka semua utai ke dipadah apai tuai nya. Nya meh datai ba bilik mandi lalu mandi ke tudah tuai um sai ai batu ai sepi tudah dom. Ninga bisi orang ke mandi dia agi geringu lalu anggan mansang ngagai bilik mandi ka nemu sapa enda ba bilik mandi. Iya deh nya ucho iya enti deh nya ucho. Ti diantu iya legi ku nya ti pegau deh laban udah ngayah kai kami. Pia ku aki Gelingu seredah udu ka ngelatih pegau. Enti nya antu laban udah ngayah kai sida iya ku iya. Eh aku tu akai aku tau. Iya ngambi ka ku Tuala Mani akai. Iya da ku Duam ngasuh aki ngambi Tuala Mani. Iya dei nya uchau Duam. Iya nama andi tumu ama Mani da uchaw. Bahu pulai ngaya pia. Iya nama andi nama mai aku da uchaw. Mama jai di enggau aki neh. Aku tu agi ulih ngayam ku tu ucau. Mama mudah ulih ucau ngayam ini uhai anau ulih aku. Udah mati lisian. Pia ku aki geringu sigi orang ke seredah empu. Eh angat ku tadi aki angan angan. Nyam aku tu mandi nadai ku tu ngayam. Ku mai dulu ngayap dia tu aki. Pecuma aja dekacit ku orang leka semilan. Pia deh ku dua menyau wan aki iya nya. Amat seredah deh aki Geringo. Orang mani tumu deh ku mai baru pulai ngayap dia orang. Ngayap mak muda ulih pia deh ku iya. Ngayap ini orang aja enda ulih laban ku udah mati lesen. Amat nemu du ga aki Geringo kitai nya. Ya, peninga semua nyadi cerita langkau umai tusun ke lapan puluh dua dilengka ka aku naka tu dulu. Ngarap kita dah teperinang ninga cerita nya tadi peninga. Au nya aja ke sekali tu terima kasih laban kita udah ninga ka aku nusi cerita langkau umai. Nadai jaku bukai agi asai iya. Nya aja ngarap kita betemu baru begulai baru ba cerita langkau umai. Oha.